Ɣellin-d wuguren, tikwal ɣellin-d akka, ma d-iniɣ, nseɛɛu lecɣal, donc nettaɛraḍ i wakken dima ad nili akked waneɛ, s laman-nwen akk a itmaten tiysetmatin, i wid i d-ikecmen di lewqat-agi, lbaraka n Umeɣlal, Sidi Rebbi, i tikkelt tamezwarut ad d-nwali, ma tebɣam, ad d-nsel akka, ad d-nsel i ṣṣut, ma yella ad d-nwali ma yelha ṣṣut,

Wafiya, Wafiya, azul a gma Swayeb-ini, azul a wetma, sslam-a-inem, Rebbi a kem-ibarek ula d kemmini. Donc si leɛḍil aytmaten akumasi ad nerret lewqat-agi gar ifassen n Umeɣlal Sidi Rebbi i wakken d netta ara yeddirijin, d netta ara yawin yal ccɣel,

Donc c'est juste diɣen euh, cubaɣ aɣ euh, donc wid i ad iṭṭafaren sur euh, la page-nni Salvation Media 7 ma yella tkecmem-d si la page-nni donc s tafem Salvation Media 7 ad tafem un link akka neɣ un code akenni Tzemrem ad d-tkecmem yes-s, akka wid yebɣan ad d-alin, ad ẓallen, ad cafɛen, neɣ acu, akked participin akud-neɣ tiẓilla, en tous les cas cegɛɛunin le link-nni, tafem i la barre de des commentaires anda ttcommenteyen, ad tafeḍ ma ma ttalin akk les commentaires, ad tafeḍ le link dinna, tzemreḍ ad tparticipiḍ, ad d-tkecmeḍ ar daxel studio, ad k-id-ssaliɣ.

Haleluya, haleluya, a Baba Rebbi aḥnin nerran ger ifassen-ik tameddit n wass-a, a Baba Rebbi, d wayen ara nidir, ama d lewqat n leḥmadi, ama d lewqat, a Baba Rebbi, n tẓallit d ucafaɛ, d kečč ara aɣ-d-ifken une direction, kečč ara aɣ-d-ifken lewhi, a Baba Rebbi, tameddit-agi, d wayen ifa ara neẓẓal, ay Ameɣlal, ad d-necced Rruḥ-ik gar-aneɣ di tlemmast-nneɣ. Iwakken d kečč a baba Rebbi ara iseddun yal ccɣel. Rriɣ akin yessetma d wayetma ara aɣ-d-iḍefren, ara yeqqimen akkud-neɣ, rriɣ akin tadwilt-agi d wayen akk ara nidir. Sidi Rebbi sers ddehhan-ak a baba Rebbi ɣef live n wass-agi, iwakken vraiment ayetmaten ad steɛfun, iwakken ayetmaten ad sfaydin a Sidi Rebbi d taysetmatin i d-iqqimen akkud-neɣ, deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, amin. Alléluia. Bɣa akka ad nsel akka un temps de louange u ad nuɣal ar ɣur-nsen sɣur wetmaten-nneɣ akka Bɣa akka ad nsel louange sɣur Linda.

Akka teqqar-d ccna-agi, lliɣ zik ddreɣleɣ, tura llint-d wallen-iw. Akka nella zik d iderɣalen, akka yeqqar-d uwwen n Sidi Rebbi, nella zik d iɛdawen n Sidi Rebbi, nella zik di ṭṭlam, nella zik di tkelwa n lmut, yettwaḥkem fell-aneɣ s lmut, meɛna Lmasiḥ yerza-d ar ɣur-neɣ, d wagi i d Lmasiḥ, ittusemma Amsellek, kra n win i t-iqeblen, akka iqbel-it i lḥayat-ines, i tudert-ines, ad as-yefk Tudert n lebda, d wagi i d Lmasiḥ, kra n win i t-iqeblen, bien sûr, Lmasiḥ-inek, lehna ara d-fkeɣ, mačči am tin, Lmasiḥ a k-d-imudd lehna, ad ibarek tudert-inek. Ittubarek Sidi Ṛebbi, akka zik nella d iderɣalen, tura nuɣal nessen tafat n Sidi Ṛebbi, nessen abrid yettawin ɣer leslak, akka llint ddwal-nneɣ, numen akka nesɛa tudert n lebda.

Twalam akka d tiseddarin sɛant azal, iqqar-d wawal n Sidi Ṛebbi, yenna-ak a wen-d-ǧǧeɣ lewṣaya tajdiṭ, myeḥmalet buay gar-awen. Ḍuk wagi d Yasuɛ Lmasiḥ i t-id-innan, yeqqar-d Yasuɛ Lmasiḥ, myeḥmayet buay gar-awen. Ḍuk Ass-agi ma yella acqarri, zemreɣ ad d-iniɣ i s ara ɣ-ḥasben yemdanen, i s ara nettwaḥaseb, lḥaǧa i sin zemreɣ ad d-iniɣ ara aɣ-iḥaseb s waṭas, am at ddunit, wid yellan berra i s izemren aɣ-ḥasben, aɣ-ḥasben ɣef leḥmala i nesɛa. Ma yella txuṣ leḥmala lǧiha lɣir-nneɣ. Nekni s imasiḥiyen Rebbi yessawel-aɣ-id akka mama Rebbi ad aɣ-iḥaseb ɣef annect-agi ma yella nxuṣ di leḥmala akka ɣer wiyaḍ wway gar-aneɣ ma yella nxuṣ di leḥmaya akka lɣir-nneɣ lǧar-ik Eh, ar win k-d-izzin eh, yiwen n urgaz akka d yiwen d yiwen lpruf neɣ d yiwen ccix aselmad yesɣar akka kra ili pasteur in-as lukan ad wen-d-fkeɣ asteqsi eh, lḥaǧa i si nezmer ad nettwaḥaseb s imasiḥiyen donc susmen neɣ kul yiwen d acu s-yeqqar wasini ad nettwaḥaseb ɣef ayagi ɣef ayagi eba acu s-yenna in-as ilaq ad teẓrem belli lḥaǧa i fara nezmer ad nettwaḥaseb D leḥmaya. Donc leḥmala i sin nezmer ad nettuḥaseb ma yella ur nḥemmel ara lɣir-nneɣ neɣ ma ur nḥemmel ara wegger-nneɣ. Donc c'est un défi ay atmaten, d acqarri ameqqraḥan i nekuni ass-agi s imasiḥiyen. Xaṭer Sidi Ṛebbi yessawel-aɣ-id nḥemmel lɣir-nneɣ, yeqqar-d wawal Sidi Ṛebbi di Get Lwi seɛṭac tmenṭac,

Ata lamer nniḍen diɣen yecban wagi. Yefka-d diɣen, yenna-ak ata lamer yecban wagi. Ḍuk lmeɛna-ines, lamer-agi wis sin ur yebɛid ara ɣef lamer n amezwaru. Yenna-as ata lamer, icuba-t, akka, donc yerra-t di la même pose, zemreɣ ad d-iniɣ ad tḥemmleḍ Sidi Rebbi d amezwaru, bien sur le, c'est le plus grand, akka, d netta i d amezwaru, mais yenna-as ata lamer yecban diɣen wagi, yeɛni i yesɛan azal, ma zemreɣ ad d-iniɣ, am wagi-nni.

Nettusawel-d ad nḥemmel lɣir-nneɣ, ad nḥemmel ula d iɛdawen-nneɣ. Akka i d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi, Ḥemmlet iɛdawen-nwen. Mačči kan ad tḥemmleḍ lɣir-ik, win k-iḥemmlen, meɛna ula d aɛdaw-ik. Akka, ma yella uɛdaw-ik, yewwi-d fell-ak ad t-tḥemmleḍ, i d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi. D wagi i d lewṣaya, neɣ d wagi le véritable, akka i d-nniɣ, le véritable amour. Ma tḥemmleḍ acu i lmeɛna-ines? Ad tḥemmleḍ lɣir-ik am yiman-ik, ulac ur cukkeɣ ara yella wi ikerhen iman-is ayetmaten tastin. Nḥemmel akk iman-nneɣ, nḥemmel akk eh, lǧessat-nneɣ, nḥemmel eh, ntehlay deg yiman-nneɣ. Eh, a Sidi Ṛebbi, ssewleɣ-id du, du même amour, akken, akken i tḥemmleḍ iman-ik, ara tḥemmleḍ lɣir-ik. D wagi le plus grand commandement. Seqsan Yasuɛ Lmasiḥ, nnan-as, eh,

Donc, i tmurt n Samarya, eh, Isamariyen akked d udayen ur ttemsefhamen ara, donc sqaṭaɛen-as-d imakaren, akka utent, ɛerran-t, et bien sûr ɛedda-d yiwen d amarabeḍ n At Lwi iwet iɛedda, akka jerḥen-t, yeqqim di ttnaṣfa n ubrid, imi t-iwala iwet iɛedda, iɛedda-d yiwen diɣen d ccix lǧamaɛ, donc imi t-iwala diɣen yerra deg yidis iɛedda, inak Yasuɛ Lmasiḥ ata yiwen d uberrani i tmurt n Samarya,

Ccrab akked zzit, iṣerref fell-as iṣurdiyen, akka yeǧǧa-t deg uxxam n yimsafren, yenna-as asmi ara d, yeǧǧa-as i bab n winna yeṭṭehlayen neɣ l'hôtel-nni, yenna-as asmi ara d-uɣaleɣ, ayen ara tṣerrfeḍ akk ad ak-t-id-rreɣ neɣ ad ak-t-id-ɣermeɣ, yeǧǧa-as iṣurdiyen, donc yenna, donc yebɣa ad asen-d-yini d wagi i d lɣir-iw, donc lɣir-ik d acu lmeɛna-ines, xas d aɛdaw-ik, xas ur tessineḍ ara, iṣamariyen llan d iɛdawen n wudayen. Mi d winna i s-ixemen lxir, d win i ibedden ar ɣur-s. Donc, ula d keččini a gma, a wetma, ḥemmel aɛdaw-ik, ḥemmel tameṭṭut-ik, ḥemmel tameṭṭut, ḥemmel argaz-im, ay argaz ḥemmel tameṭṭut-ik, a dderya ḥemmel imawlan-im, akka, ḥemmel baba-k d yemma-k, tameṭṭut diɣen ilaq ad tḥemmel argaz-is.

Donc nezmer ad nwali tiseddarin-agi di 1 Corinthiens ok voilà ad t-id-nwali ma tebɣam tiseddarin yesɛan azal-nsent iqarr-d wawal n Sidi Ṛebbi

Donc win iḥemmlen ilaq ad iṣber. Leḥmala n tidet tettawi-d ṣṣber. Akka, donc le véritable amour, ma yella tḥemmleḍ ay argaz, ma yella tḥemmleḍ tameṭṭut-ik, neɣ tameṭṭut tḥemmel argaz-is, ilaq ad ṣebreḍ i tmeṭṭut-ik. Tameṭṭut ilaq ad teṣber i urgaz-is. Xaṭer leḥmala, ma tḥemmleḍ une personne, ad teṣebreḍ.

Axaṭer le véritable amour iṣebber, ulac diɣen ṣṣber. Axaṭer ma tḥemmleḍ tameṭṭut-ik, à un moment donné, donc imdanen ṣebren ṣebren, après ad d-yaweḍ tellement yeččur wul-is, neɣ tameṭṭut-nni teččur wul-is aṭas lǧerḥ i s-ixem wergaz-is, neɣ argaz-nni ixem-as aṭas lǧerḥ, aṭas i tt-yejreḥ, dɣa ad s-tejmaɛ s daxel-is, dɣa tellement ma tejmaɛ akken ur tessamaḥ ara, ur tṣebber ara, donc ad awḍen à une situation de divorce. Donc lqella

Tettɛawan imdanen akka tettmuddu akka ma zemreɣ ad d-iniɣ leḥmala ur tesɛi ara tismin, ur tettasem ara. Leḥmala n tidet ur tferreḥ ara neɣ ur tettasem ara, ur teswayeḍ ara un véritable amour ma twalaḍ lǧar-ik yesɛa neɣ ma twalaḍ wabɛaḍ yesɛa, yeskecseb taɣawsa neɣ yesɛa un don neɣ yesɛa cci neɣ yekseb taɣawsa kečč ur tt-tesɛiḍ ara ur tettasemeḍ ara Mi amdan ara yettasmen, lmeɛna-ines ixuṣṣ di leḥmala. Leḥmala n tidet ur tettasem ara, i d-iqqar wawal n Sidi Ṛebbi. Ur tesɛi ara zzux. Leḥmala n tidet diɣen ur tesɛi ara zzux, elle est modeste. Win iḥemmlen akka leḥmala n tidet, tettarra amdan, le véritable amour yettarra amdan iseɛɛu l'humilité, iseɛɛu annuz. Le véritable, win iḥemmlen s tidet, ad tafeḍ d amdan yettanzen. Ur yesɛi ara zzux. Akka ara tafeḍ llan yemdanen xas yesɛa cci, xas yesɛa iṣurdiyen, xas yesɛa tamusni, mi ad yeqqim gar yemdanen yettarra iman-is am wakken-nni ur yettɛaraḍ ara ad d-ikken yeg-sen. Yesɛa ayen ad t-nni parce que yesɛa un véritable amour i tudert-ines. Amdan-nni iḥemmel d tidet. Mi win ara twaliḍ yettɛaraḍ i wakken ad d-ikken nnig wiyaḍ, i wakken ad d-izzux kter n wiyaḍ, ad d-izzux s wayen yesɛa, lmeɛna-is win ixuṣṣ, di leḥmala. Leḥmala, inak win yesɛan leḥmala deg wul-is ur ittcekkir ara iman-is, ur tettcekkir ara, akka ur yettara ara lagelwar iman-is, nekki, nekki, nekki, win ara tafeḍ yeqqar kan nekki, nekki, nekki, lmeɛna-is winna ixuṣṣ di leḥmala. Leḥmala n tidet ur tettcekkir ara

Tettwaliḍ yiwen taweṭṭuft ur yezmir ara ad s-ixdem ccer akka, llan imdanen ttaggaden a Rebbi parce que acuɣer sɛan leḥmala daxel n wul-nsen, sɛan tegdi n Sidi Rebbi deg wul-nsen, leḥmala n tidet ur txeddem ara ccer, leḥmala n tidet a k-tawi ur txeddmeḍ ara ccer i tmeṭṭut-ik, ur txeddmeḍ ara ccer i dderya-inek, ur txeddmeḍ ara ccer i lɣir-ik, i lǧar-ik, Akka, donc, ass-agi imdanen, acuɣer d imcumen, llan imdanen ad tafeḍ xeddmen ccer i wiyaḍ, ttbellisin wiḍ, jerḥen wiyaḍ, tɛeddayen ɣef wiyaḍ, ttekksen sser ɣef wiyaḍ, c'est parce que ur sɛin ara leḥmala deg wul-nsen. Inak, inak daɣ win ur yettnadi, win yesɛan leḥmala ur yettnadi ara ɣer nnfeɛ-ines, leḥmala n tidet ur tettnadi ara nnfeɛ-ines, elle n'est pas égoïste.

Di ḥmaya akka bla nnfeɛ akka xas ur tettraǧu ara a s-d-yerr yiwen mi tettṣebbilet tḥemmel xas xas ur tt-temmiritiḍ ara xas donc ad tḥemmleḍ lɣir-ek xas ur immirit ara xas ur k-ixdim ara kra xas ur ixdim ara lxir xas ur ibedd ara ɣur-ek kečč tḥemmleḍ donc donc elle n'est pas égoïste leḥmala n tidet. Ur izeɛɛef ara, ur ittaṭṭaf ara ccḥani, neɣ cceḥnat, lḥemmala n tidet ur tettaṭṭaf ara ccḥani, lmeɛna-ines tettsameḥ, aka le véritable amour d win ittsamaḥen, donc ass-agi imdanen, acuɣer argaz ass-agi ad yaweḍ un ton, neɣ tameṭṭut ad taweḍ un ton, ur tezmir ara ad tessemḥ i wergaz-is ɣef tɣawsa, netta ulac ddnub akka ur tzmireḍ ara ad tessemḥeḍ akka i wergaz neɣ tameṭṭut, ass-agi neɣ neɣ dderya neɣ imdanen ur d-ssamaḥen ara, c'est parce que tella tettaṭṭaf ccḥani, tella cceḥna daxel, donc imdanen yettaṭṭafen ccḥani, lmeɛna-ines xuṣṣen di leḥmala, xaṭer leḥmala n tidet ad k-tawi ad tessemḥeḍ. Leḥmala n tidet tḥellu sdaxel, ma zemreɣ ad d-iniɣ akka, tṣebber, tettawi, tettraǧu, tessamaḥ, tessamaḥ kullec. Tɣileḍ ad t-id-nwali dɣi taṣeddart-agi, acu d-iqqar leḥmala n tidet? Nezmer ad t-id-nwali tṣeddart tis setta, neɣ n tiṣeddarin-agi, acek-itent. Win yesɛan leḥmala. Isedder tisetta, nezmer ad t-id-nwali diɣen, win yesɛan leḥmala ur iferreḥ ara s lbaṭel, meɛna iferreḥ s lḥeqq. Dima imdanen-a tafeḍ akk kerhen lbaṭel, kerhen akka, ur ferreḥen ara s lbaṭel, meɛna ferreḥen s lḥeqq, d iḥeqqiyen. Ad tafeḍ d imdanen yesɛan tuggdi n Sidi Ṛebbi deg wulawen-nsen, d imdanen iḥemmlen. Amin. Akk lḥaǧa nniḍen daɣen ay atmaten, taṣeddart tis sebɛa, leḥmala tettsameḥ kullec. Leḥmala tettsameḥ kullec. Ulac lḥaǧa ur tettsameḥ ara. Ma tḥemmleḍ yiwen ad tsemḥeḍ di kullec. Yezmer ad k-yini yiwen taɣawsa-agi, awa mačči d lḥaǧa i tzemreḍ ad tsemḥeḍ. Mais bien sûr, llant kra tɣawsiwin yezmer ḥay amdan ur yezmir ad yesmaḥ, c'est parce que xaṭer akka c'est des degrés d'amour akka yella yiwen mi leḥmala n tidet le véritable amour et eh ben yettsamah kullec yettsamah kullec ttili ssaɛa d mam sidi Rebbi ma txeẓreḍ réellement nekni ayetmaten taysetmatin isemḥeɣ sidi Rebbi Nella d iqettalen, nella d imakaren, nella d at Megraḍ, d imcumen, akka, ulac amdan, ulac amdan i lqaɛa, akkagi, iḥemmel-it Sidi Ṛebbi, iḥemmel amdan akken ibɣu yili-t, d aqettal, akken ibɣu yili ixeddem, ulac ddnub akkagi ur ittsamaḥ ara Sidi Ṛebbi. Donc acuɣer? Parce que ul n Sidi Ṛebbi iččur d leḥmala. Donc leḥmala n tidet tettamaḥ kullec. Kullec, ulac lḥaǧa, ulac a tameṭṭut, lḥaǧa ur tzmireḍ ara ad tsemḥeḍ i urgaz-im. Argaz diɣ ulac lḥaǧa, ur yezmir ara ad isemḥ i tmeṭṭut-is neɣ dderya. Donc, leḥmala n tidet tessamaḥ kullec. Taseddart tis tmanya, axebbar n wayen akk i d-ittaken sɣur Sidi Rebbi. ad yekfu, ad ifak, neɣ timeslayin ur ttwassen ara ad ḥebsent, tamussni ad tefnu, ma d leḥmala n tidet werǧin ad tfak, i d-iqqar wawal n Sidi Rebbi, kullec ad yekfu, i leḥmala n tidet ad teqqim i lebda, bien sûr, akini umdan ur sɛiɣ ara leḥmala-yagini, tagi c'est le véritable, c'est le véritable amour, bien sûr, ur nekmal ara nekni s imdanen. Ahat nxuṣ di ssmaḥ, ahat nxuṣ di leḥmala, mi umneɣ s yiwet lḥaǧa, d akken agellid-nneɣ d win Ṛebbi s yiman-is, win i neṭṭafar d agellid n leḥmala, akka c'est Dieu lui-même, neɣ Ṛebbi s yiman-is d netta i d leḥmala, mačči yesɛa leḥmala, netta s yiman-is i d leḥmala. Ma yella ttqerribeɣ ar Ṛebbi i yellan d leḥmala, c'est sûr ad d-ǧǧweɣ leḥmala-nni, ad d-urug leḥmala-nni-ines s daxel-iw.

Nettusawel-d nekkni s warraw n Sidi Ṛebbi ad nesɛu leḥmala-agi, leḥmaya-agi-nni bac ad tt-tkesbeḍ akka tzemreḍ ad tɣimeḍ di Sidi Ṛebbi di tẓallit, ur nettnesɛi ara d lḥaǧa dima ara nessutur Sidi Ṛebbi akka, Sidi Ṛebbi bɣiɣ ad tt-id-ṭṭfeɣ, bɣiɣ ay teţčareḍ, ahat sɛiɣ ciṭuḥ ḥemmleɣ, ahat imdanen.

D ṣṣeḥ a baba Ṛebbi nettusawel-d, tessawleḍ-aɣ-d i wakken a nḥemmel, a nḥemmel lɣir-nneɣ, Sidi Ṛebbi akken d-iqqar wawal-ik a Sidi Ṛebbi, ad tḥemmleḍ Sidi Ṛebbi s wul-ik, s leɛqel-inek, s tezmert-ik, s lǧehd-ik, d wayen akk yellan deg-k, ad tḥemmleḍ lɣir-ik akka am yiman-ik. A baba Ṛebbi nebɣa, nebɣa tameddit-agi a baba Ṛebbi ad d-neṭṭef leḥmala-inek a Sidi Ṛebbi. Nebɣa leḥmala i tesɛiḍ keččini nebɣa ad tt-nekseb. A Barebbi ad ččareɣ tameddit-agi. Di leɛnaya-k a Yasuɛ Lmasiḥ ɛiwen-aɣ. A Barebbi ssureg-d a Baba Rebbi leḥmala-inek deg-neɣ. Ad ččareɣ. Efk-aɣ Baba Rebbi ad nḥemmel tilawin-nneɣ, ad nḥemmel dderya-nneɣ akken i ɣ-tḥemmleḍ keččini a Sidi Rebbi. Fkeɣ a nḥemmel lɣir-nneɣ am yiman-nneɣ. Fkeɣ baba Rebbi ur nettili ara egoist ma nili d wid yettxemmimen i wiyaḍ. Fkeɣ baba Rebbi a nili d wid yettmuddun, d wid yettɛawanen. Baba Rebbi fkeɣ i wakken diɣen a Sidi Rebbi a nili d wid d wid iṣebbren xaṭer leḥmala n tidet tṣebber. Werbac n tẓalla ɣef aytmaten d taysetmatin, di lewqat-agi i d-ittmaqalen. D Ṛebbi d kečč ara d-issurgen, kečč ara d-issurgen leḥmala deg wulawen-nsen, ad ten-taččareḍ tameddit-agi. Ini-as a gma, ini-as a wetma, aččar-iyi s leḥmala-inek, aččar-iyi a Baba Ṛebbi tameddit-agi s leḥmala-inek. Fki a baba rebbi ad ḥemmleɣ lɣir-iw, ḥemmleɣ aɛdaw-iw, ḥemmleɣ tameṭṭut-iw, ḥemmleɣ dderya-inu. Baba rebbi twalaḍ-d leḥmala-inu, in-as akka a gma, in-as txuṣṣeɣ di leḥmala, sidi rebbi ɛzizen snerni-yi, ččar-iyi tameddit-agi. Baba rebbi di leɛnaya-k, kečč i yellan d bab n leḥmala. Kečč i yellan, a baba Ṛebbi d lɛin d ṣara leḥmala, d yess yiman-ik, d kečč i d leḥmala. Nebɣa adduru-k, leḥmala-agi inek ad tt-id-neṭṭef. A baba Ṛebbi kkes akk ayen yellan d lɣucc, ayen yellan akk a baba Ṛebbi d tismin, ayen yellan d lacaṛ. Ayen yellan d lkar, ayen yellan d lqella n ssmaḥ di tudert-nneɣ, di lḥayat-nneɣ, d aḍerb ɛzizen. Deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, kra n win i d-ittmaqalen di lewqat-agi yettwajreḥ. Peut-être tu as été blessé, ahat dans ton couple, ahat d sɣur imdanen berra. Ad Ṛebbi rẓiɣ meṛṛa gma awetma ẓẓal in as Sidi Ṛebbi ugiɣ terẓeg deg ul-iw ugiɣ lkeṛh ugiɣ lkeṛh deg ul-iw baba Ṛebbi sers-d afus-ik aččar keccem a baba Ṛebbi keccem s leḥmala-inek di lewqat-agi fell-i fwayi ar ixxamen ẓur-d aytmaten d teysetmatin ulawen-nsen baba Ṛebbi ul-agi yellan yeqqur ul-agi

Ḥmaya n tidet mačči n sufella kan a Sidi Ṛebbi. Laɛna-k a Yasuɛ Lmasiḥ, kemm ttẓallaɣ tameddit-agi kra n wunegma neɣ wetma i d-ittmaqalen, i yeččuren a Sidi Ṛebbi ahat d taṛẓeg, d lkeṛh deg wul-is, a Baba Ṛebbi, d kečč ay yekksen lkeṛh, d kečč ay yekksen akk tismin.

s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. A Baba Ṛebbi, tenniḍ, Ma yella tellam a leḥsab n wul-iw, d leḥsab n lebɣi-inu, a Baba Ṛebbi, ad ssekluɣ ul n yiɛdawen-nwen. A Baba Ṛebbi, barakin tawacult-agi yettwaḥesden i Sidi Ṛebbi. Twalaḍ imdanen akka, a Sidi Ṛebbi, ahat keṛhen-ten, neɣ imdanen i ten-iḥesden, bɣan-asen cceṛ, neɣ xeddmen-asen cceṛ. Meɛna, a Sidi Ṛebbi, d keččini, a Baba Ṛebbi ɛzizen, ara ten-innalen. d kečč ara yessalin di ccan-nsen, d kečč ara ten-ibarken, baba Rebbi ɛezzet telliḍ, ma yella tellam a leḥsab-iw, ad sseknuɣ ul n yiɛdawen-nwen, baba Rebbi sseknu-d ul n yiɛdawen-agi-nsen, i ten-ittqehhiren, i ten-ikerhen, i ten-iḥessden, Sidi Rebbi nennẓul-ak-in s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, i wakken ad ten-tennaleḍ, i wakken diɣ ad tepruṭijiḍ tawacult-agi ɣef kra n leḥsed, ɣef kra n tḥerbunin n weɛdaw, ɣef kra n ccer, kra n wayen iqesden meyal-nsen, a Sidi Rebbi ur ttaṭṭaf ara,

D Ṛebbi xas imdanen-agi ahat ttasmen neɣ kerhen-ten, a Sidi Ṛebbi d kečč baba Ṛebbi a ten-inallen, a d-idisposin le cœur-nsen a Sidi Ṛebbi, tu vas les protéger, ddawif arraw-nnek ay Ameɣlal, d arraw-ik d yessi-k, ḥerz-iten deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Alléluia.

Sidi Ṛebbi ad tesseḥluḍ ma llan lehlakat, ad d-tawiḍ ḥellu a Sidi Ṛebbi daxel n twacult-agi n gma-tneɣ. Deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, je te prie Seigneur pour la santé de chacun membre de de cette famille, ama d imawlan, ama d dderya, ama d tameṭṭut, ama d argaz, akken akken ma llan a Sidi Ṛebbi. D a Ṛebbi d kečč ad d-iẓuren, d a Ṛebbi sḥellu tawacult-agi, ḥellu di lǧessa, S leɛba-k i nettẓalla di ḥellu di ṛṛuḥ, s leɛba ɣef tnefsit i nsen, ma yella lehlak n ṛṛuḥ, ma yella cceḥna, neɣ ma yella d axalas di Ṛebbi lǧerḥ, lehlak n lǧessa, lehlak n ṛṛuḥ ad yeḥlu s isem n Yasuɛ Lmasiḥ. A Baba Ṛebbi, d kečč diɣ ad d-ilin tiwwura pour les visas d'étude, Sidi Ṛebbi, i warraw n gma-tneɣ neɣ wetma-tneɣ. Sidi Ṛebbi, vraiment d arraw-ik ay llan,

S lɛejj yelhan ɣef argaz-agi. Nnal, a Baba Rebbi di lewqat-agi, sers a gma afus-ik ɣef lkuluin-ik deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ, lehlak-inek ad iruḥ s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Lkulun ad iruḥ s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Ummeṛeɣ i wakken lkulun-agi, i wakken lqerḥ-agi, i wakken les ballonnements-agi neɣ les gaz neɣ a Sidi Rebbi ayen akk yellan d aɣbel, d acuffu a Sidi Rebbi neɣ d lqerḥ, Sidi Ṛebbi s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ ad ittwaqecceɛ baba Ṛebbi lehlak-agi, lkolo, ɣef aytmaten d taysetmatin. Amen. Alléluia.

Anẓar ɣef aytmaten taysetmatin ara iɛeddin i teɣdemt n Bgayet. Ass n ddu n waggur

Donc Jamila deg tiggirin ak taẓallit ɣef tmesgida d waytmaten ad nejmaɛen i tikkelt imi teɣleq tmesgida mfaraqen waytmaten n kul wa anda yerra. Donc d tidet akka axxam yesɛa azal mi ara d-akklen waytmaten ad nẓal Sidi Ṛebbi ad d-yelli tiwwura-ines Sidi Ṛebbi ɛzizen

des servantes et des serviteurs di tmurt-nneɣ. D Ṛebbi ur ttaǧǧa ara arraw-ik d yessi-k agdud-ik ad yettwaqaher. Leɛnaya-k il melmi a Yasuɛ Lmasiḥ, ḥerrek afus-ik. D Ṛebbi kečč kan i nesɛa, tu es notre seul recours. Ar ɣur-k ara neddari. Isem n Yasuɛ Lmasiḥ.

Tanemmirt a gma Muḥend, nekk d win iwulfen akka sutureɣ-d sutureɣ-ak taẓallit twacult-iw tura atan tessaweḍ almi tettruḥu ad tẓur si tmeqbert tettruḥu teẓka baba-s immuten ussan-agi Sidi Ɛebad isers afus-is baba Rebbi ḥnin d kečč i yeẓran baba Rebbi tawacult-agi baba Rebbi ɛzizen tebɣa n tirvenir Baba Rebbi wakken Baba Rebbi ad terzeḍ akk ayen illan d aɛdaw Sidi Rebbi d taḥila n cciṭan d ayen i d-ixeddem uɛdaw a Sidi Rebbi di twacult-agi s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ Baba Rebbi akken ttẓallaɣ au nom du puissant Seigneur Jésus Baba Rebbi ayen akk i d-isekcem uɛdaw daxel n twacult-agi ur yellan ara d ayla-k mačči d lebɣi-inek Baba Rebbi ad ittwaqecceɛ Baba Rebbi sers-d fek-d la sagesse fek-d leɛqel fek-d aɛqel di ṛṛuḥ Sɛebbi tawacult-agi i wakken vraiment xeddmen ara ayen yeffɣen lebɣi-inek. Mais a baba Rebbi ad idiren lebɣi-inek akken tebɣiḍ a Yasuɛ Lmasiḥ. Burek a baba Rebbi gma, tameṭṭut-is, lwacul-is. Sidi Rebbi rreẓiɣ akk ar ruḥen zziyaṛa di lḥayat-nsen, di tudert-nsen. A baba Rebbi d kečč ara inaren tawacult-agi. Leɛnaya-k a Yasuɛ Lmasiḥ ad tfessiḍ iciddan. Waɛdaw n cciṭan. Kra tawwurt yeldi waɛdaw rẓiɣ-tt s isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Kiki newwiɣ ccabaḥa di lewqat-agi vraiment ɣef lḥayat-nnes a Sidi Rebbi. Tazwara kki neẓẓala Baba Rebbi ɣef tmeṭṭut-agi kečč i yeẓran les besoins-nnes, kki neẓẓala ɣef la santé-nnes, kki neẓẓala Baba Rebbi ɣef les finances-nnes, ɣef argaz-is, tawacult-is, arraw-is.

Ttḥarbeḍ akk a baba Ṛebbi af maf lehlak af tiyta n waɛdaw ṣṣeḥḥa ines af tudert-is burkeɣ-tt a baba Ṛebbi am nettat am twacult-is deg isem n Yasuɛ Lmasiḥ amen.

L'opportunité euh, de tili d tafat d lbaraka i wid i s-d-izzin. Baba Rebbi, d kečč i d-innan ay Yasuɛ Lmasiḥ, d kunwi d lemleḥ n ddunit, kunwi d tafat. Baba Rebbi di leɛnaya-k d kečč ara yeẓẓuren tameṭṭut-agi, vraiment sexdem-itt wakken euh, Ad tbeddleḍ ul-is, ad tili ccahada ifazen, lbaberb ad tawi anda truḥ, elle va refleter ta lumière, ad tawi rriḥa n Lmasiḥ i tudert-is, i lḥayat-is. Ad tili d lbaraka. Sexdem-itt, ababerb-is, sexdem, beddel, efk-as-d ababerb-i, ad tili une bonne, un témoignage d lefnar daxel twacult-is berra, ad tili d ssebba n lbaraka i waṭas n yemdanen, a Sidi Rebbi. Di leɛnaya-k, deg yisem n Yasuɛ Lmasiḥ.

Nek, nek d watmaten Isḥaq si larebɛa n At Iraten ssutureɣ ad iyi-tɛawnem di tẓallit akken Lmasiḥ ay d-yefka afud ad kemmleɣ di tẓallit ɣef twacult-iw qui a vécu une division totale.

Ɣerbi icaddi win n reconciliation, ad myeɛqablen, kkes leḥjab a baba Rebbi af allen-nsen, sureg-d a baba Rebbi leḥmala-inek, ger iɛeggalen daxel twacult-agi, ad kfun imenɣan, ad yekfu lkeṛh, ad yekfu a baba Rebbi la division daxel twacult n gma-tneɣ, Sidi Rebbi d kečč a d-yan tirbenin i wakken ad d-yili ḥellu, ḥellu n twacult-agi a Sidi Rebbi, kečč a ten-yezdin s leḥmala-inek. Amen. Euh, Fifi Aqbou, nek bɣiɣ ad tzalleḍ fell-i sɛiɣ lxelɛa ibarek Rebbi gma. Anẓal s isem n Yasuɛ Lmasiḥ ɣef wetma-tneɣ

A Ṛebbi ayen akken i tettagad. Au nom du puissant Seigneur Jésus, ummareɣ ad iruḥ ad ittwaqceɛ. Nugi lxuf i tḥayat-is, ugiɣ lxuf i tudert n wetmatma. A Baba Ṛebbi lferḥ-inek ad tt-yaččar, tazmert-inek ad s-taččar. Ḥellu a Baba Ṛebbi ɣef tmeṭṭut-agi. Au nom du puissant Seigneur Jésus ad tt-id-tẓureḍ. Alléluia.

S yisem n Yasuɛ Lmasiḥ, leqyud-agi tt-icudden, rẓiɣ kra ciddi, kra n lweṛt, kra n lqid, kra n tḥila n cciṭan, anda yesɛa waɛdaw iṭṭef-d deg-s di tmeṭṭut-agi. S yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Ṛebbi aččaṛ-itt. Seḥlu-tt a Sidi Ṛebbi. Sufeɣ-itt-id yelli ẓulmu agi bab Rebbi, weɛzel agi tt-iɛzel agi weɛdaw, cciṭan, ad ttwaserreḥ s isem n Yasuɛ Lmasiḥ. Rẓiɣ leqyud n cciṭan i tudert-is. Amen, Rebbi akun ibarek ay tmaten taysetmatin. Akka lbaraka n Sidi Rebbi akun ǧǧaɣ s yiwen ccnayagi.